Salama e! Manana faniriana hisotro ronono any ambanivohitra ve ianao? Ndeha isika hanaraka resadresaka natao tamina namana iray avy eny an-drenivohitra izy no lasa nanorim-ponenana eny ambanivohitra. Oviana ianao no nifindra taty ambanivohitra? Dia nijanona tsy niasa intsony aho dia eo tonga saina hoe andeha mba ho any ambanivohitra. Any toa tsara rivotra rehefa tsy miasa intsony. Inona no tena mahasamy hafa ny fiainana an-drenivohitra sy ambanivohitra? Ny any ambanivohitra milamindamina, koa efa retirety koa dia efa tsy mihazakazaka intsony amin'ny fiainana e, dia mipetrapetraka, omena tsihy omena vary satria misimisy olona daholo e. Raha ny voalohany aloha dia izay no natao mba miala an'ilay hoe fahanginana aty ambanivohitra tsy mandany vola mihitsy a. Afaka manao économie raha hoe te hanao économie no afaka manao zavatra koa te ohatra hoe miompy, mamboly raha mbola matanjaka fa ilay izy aloha tsy vita mora ilay hoe mamboly fa mila aina. Inona no atao raha te ho tamana aty ambanivohitra? Raha zatra an-drenivohitra moa izany ny maka aty amin'ny tsara rivotra aty, amboarinao tsimoramora miandalana araka izay filanao ilay fiainanao aty. Ny rà izao tsy tsy mandeha ho azy fa matsaka. Ianao anefa efa lehibe, tsy hahavita hoe taona rà fa tsy maintsy manarà maha olona kely aloha. Ny jiro koa dia ohatr'izay fa dia manao an'itony hoe plaque solaire itony e. Mazaka tele ilay izy dia mba omeo canal sat ilay indray mba mba tsy mahala maharaka vaovao e. Satria ilay tele tsotra tsy mahazo raha tsy misy antenne na ambony be nefa ny rivotra. Hijanona ety foana ve ianao sa mety hiverina any an-drenivohitra any aoriana any? Euh, raha salama tsara izany a, tsisy problème fa tamana tsara aty, mipetraka aty tsy maninona. Fa raha ohatra hoe misy aretina mitaiza, tsy mety raha fa. Efa osaosa satria le fanafody zany any Antananarivo any no angalana azy. Ary manao ahoana ny fandriam-pahalemana? Mampatahotra indraindray, tsy te hiaina an'izany aho izany fa dia mangataka amin'ny Tompo mba tsy ho sendra an'izany fa zava-doza le maheno ny ombin'ny olona voadalo ary voadalo atsimo. Mampatahotra e! Inona ny fanirianao ho an'ny tontolo ambanivohitra? Tokony ataon'ny fanjakana lohalaharana izany ny manaparitaka ny mpitandro filaminana mba hiaro ny tantsaha fa tena na te hiotra mafy ara vao voa indray mandeha anie dia efa miraviravy tanana. Sao misy zavatra manokana tianao ampitaina ary e? Mahasalama zany ity ambanivohitra e. Indrindra ho an'olona efa zokinjokiny dia mahazo aina tsara ity. Raha ohatra ianao misakafo, sakafo bio zany no hohanina. Tsara tsara e. Manentana ny olona zany ny hoe raha misy ale manana ambanivohitra dia aleo tonga. dorona fiainana eny ambanivohitra moa ny ankizy koa rehefa manao vakansy a tonga afaka mamangy anao mihitsy faly ny ankizy ianao tsy na tsy maintsy hoe mba miompiompy akoho miompiompy vorona tonga ny ankizy tonga dia aminona akoho mahafinaritra ka ary ianao izay nijery mba ahoana mety ho vitanao ve izany hipetraka eny ambanivohitra izany rehefa misotro ronono koa ianao